Salam millet. Gowy ýagdaýlar armaga otyr Musa aman. Ine yssyja kofenam aldyk täzelikler bilen dowam etde. Nesip bolsa hepdäniň birinji güni aýyň sekinde ine gujurly ýaşlardaky ofisimizde işe başlaýarys. Dekabryň sekinde. Biz bu açylyşymyza özel watandaşlarymyza gowy bir kampaniýa döretdik. Nähili kampaniýa diýende wideonyň soňuna çenli. Elli sany raýata üç sany dokument terjimesi mugt. Hiç hili tölegenimiz ýok. Elli sany raýata çenli. Pasporty, nika haty ýa-da sponsory üç sany terjimesi mowjut. Diňe raýatlara degişlidir. Bir raýat üçden başga dokument getirip bilenok. Janyňyz sag bolsun, ýerimiz ikinji etažda, hepdäň birinji güni işe başlaýar. Nesip bolsa altynjy gün hem üç ýüz altmyş bire ýurt içindäki turlarymyz bar, mugt turumyzam gelendir. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Ýerleşýän ýerimiz Obiznoý köçe, Nowruz halynyň gapdalyndaky bina. Gujur ýaşlar binasynda we Rysgal zdanýadaky ýerimizem işini dowam etýär. Biz o ýerden boşadamyzok, o ýerde-de iş çagyrjyz, o ýerden çykamyzok, bärem ikinji ofisimiz. Müşderilerimiziň köplügi sebäpli biz bärede geçmäni özümize makul bildik. Nesip bolsa, kerwen syýahat bilen galyň. Ýurduň içi, ýurduň daşy, birnäçe mugt ýerlerimiz ýurduň içinde, milli zyýarat ýerlerimiz, milli ýadygärliklerimizi zyýarat ýerlerimizem bardyr. Hepdäň altynjy günem gidip barýas, bazar günem gelýäs, üç ýüz altmyş bir. Eziz obam, Ködirgenjim göz guwanjyma zyýaratymyz dowam etýär. Nesip bolsa, hemmäňiz takipde galyň, ors, belarus, türkiýe, uzyn wagtlaýyn, gysga wagtlaýyn garantili resminama dogurlap bermek hyzmaty. We mundan öňki wideodaky aýdyşym ýaly, şu sany üstsäpden, elli sany raýata, her adama üç sany terjimesi mugtdyr. Elli çel. Obşy aýdanda ýüz elli adam bolýar. Ýüz elli sany terjime dokument mugt podarkamyzam bardyr. Nesip bolsa täze ýyla-da uly bir konkurs bilen size geleris. Janyňyz sag bolsun. Hepdäniň bazar güni, ýagny aýyň ýedisi, şul aýyň ýedisinde biz üç ýüz alpja zyýarata barýarys. Bize Daşoguzdan zyýarat edip we turumyza gatnaşmak isleýäniňiz bar bolsa, Liçka gelýäňiz ýa-da telefon nomerler altmyş üç kyrk bir kyrk bäş elli sekiz, ýetmiş bir segsen üç ýetmiş üç otuz şu nomerlere jaň edip bilýäňiz, bize goşulyşyp bilýäňiz turumyza. Köneürgenjiň oglanlary, gyzlary, Daşoguzyň, Daşoguzmyň oglanlary, gyzlary biziň bilen goşulyşyp mugt turlarymyza gatnaşyp bilýäňiz. Inşallah. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost hemme bilen paýlaşalyň. Salam millet! Gowymy ýagdaýlar? Agşamyňyz haýyrly bolsun! Türkiýe döwletinde ýaşamak isleseňiz, gysga wagtlaýyn, uzyn wagtlaýyn wiza alyp, daşary ýurtlara, Türkiýe däl, birnäçe ýurtlara gezelenç etmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň. Wideony doly görüň. Türkiýede çalyş bizne. Şu wagt elimizde sezonlaýyn oteller açylandyr. Wizasyna, resminamamyza. anykdygyna garantiýadygyna ýüzde ýüz garantiýa berip bolýan resminamasyna bir otkaz iki otkaz üç otkaz tapawudy ýok isleseňiz garantiýaly şekilde resminama taýynlatmak isleseňiz bize ýüz tutup bilýäňiz ýakynda müň sany adamlyk iş sözleşmesi edip otyrys bim market bilen türkdäki bimde ofisanny işlejekleri häzirkilerem ofisanny iş nesip edenden habarlaşyp bilýäňiz otel we fabrikalarda ýerlerimiz açylandyr. Iş wizasy bilen gitmeseňiz, bize ýüz tutup bilýäňiz, janyňyz sag bolsun. Laýk, repost hemme bilen paýlaşyň. Biz diňe Türkiýe bilen däl, Russiýa, Belarussiýa we ýakynda Özbegistana-da turumyz bardyr. Gezelenç, syýahat, bir uzyn wagtlaýyn, gysga wagtlaýyn, wizalyk gitmeseňiz, bize ýüz tutup. Bilýäňiz. 300 altmyşa gitjek raýatlar aýyň altysy güni nesip bolsa ýöreýäs, ýetisini yzynda gelýär. Ak işan janada 100 adamlyk turum bar. Inşallah biz ýurdumyzyň içinde Aý ýyldyzly baýragymyzy gaşagynda milli ýerlemimizi size tanatmak üçin, halkymyza hyzmat bermek üçin we inşallah bilimizden güýjümiz ýitýänçä size hyzmat bermek üçin şu taýda. Kerwen syýahat bilen galyň, janyňyz sag bolsun. Biz Halkyň syýahatçysydyrys. Watanymyzyň syýahatçysydyrys. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost hemme bilen paýlaşyň. Türkmen hemişe türkmenligini ýadyndan çykarmalyda. Biz baýdagymyzy hiç wagtam hiç zada çalyşmadyk. Milli ýerlemimiz bilen ýa-da milli ýadygärliklerimiz bilen Gökdepe söweşi, üç ýüz altmyş biriň ýadygärlikleri, Ak işanyň, Garryşanyň we kän ýerlerimiz bar. Syýahat etmek isleseňiz, bu ýerde tutmaýar. Essalamu aleyküm. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Arman Gotisowyň salam. Köpiňiz aýdypsyňyz, Rysgaly zdaniýadaky ofisiňizi ýapýaňyzmy? Ýok, ýapamzok. Bärde diňe Türkiýe döwleti üçin maglumat, ýagny Türkiýe döwleti üçin terjime, otelbron, galan dokumentler, hemme zat şu taýdan bitýär. Diňe türk üçin. Özüm bärde oturjak. Aňyrda işgärlerimiz oturýar. Ine, Nowruz Hally. Visa Center. Getaway. Ine-de gujurly ýaşlar. Ine-de görkezeýin girişini zadyny. Bize diňe Türkiýe maglumat almak üçin Türkiýä gitmek isteseň, okuw, ýaşamak üçin gysga wagtly, uzyn wagtly wiza dürlerini bilmek isteseňiz ýa-da Türkiýe gitjek bolsaňyz ne şu taýda bolýar. Men özüm iki zdanýanyň ortasynda özüm bolýan arkaýyn. Oňa barsaňyz hem meni görüp bolýar, bäri gelseňiz hem ýetişýän, ot ýalydyr hemme ýerde bar. Ine içine girişini görkezeýin täzeden. Birinji etajdan dogry. Ine ikinji etaja geldik. Ine liftimiz. Liftden şeýle dogry çykdyň. Gelýäň. Gelýäň ine. Birinji çepdäki gapy. Ine şu gapa girýäňiz. Ine dos içinden tanyş edeli gysgaça. Huzurly ýaşlarys daýly ikinji etaja. Gelýäňiz ine, ikinji konturyz. Üçünji konturyzam görkezjek. Nesip bolsa Allajan, aýyň sekizine, geljek hepdäň. Birinji güni halkymyzyň hyzmatyna şu taýda Türkiýe üçin başlaýarys, terjime, otel bron, Türkiýe resminama düzetip bermek, doly ýagdaýda maglumat bermek hyzmatlarymyz bardyr. Janyňyz sag bolsun laýk, repost hemme bilen paýlaşyň. Inşalla uly üstünlikler bilen asuda Watanymyza, halkymyza hyzmat bermäni dowam etjek. Janyňyz sag bolsun. Goş iki ýüz, iki ýüz elli müň manat baýrakly sowgatlar. Muny diňe kerwenşaga-da etip bilýär, başga hiç kime etip bilenok. Sponsor. Ýene bir gezek salam millet gowmy ýagdaýlaryň agyrmaga otyran mysaman ine nesip edenden inşallah gujurly ýaşlar izdaniýada diňe Türkiýe barada maglumat üçin Türkiýe resminama taýynlatmak üçin şu ýere gelip bilýäňiz. Rysgal izdaniýada ors, belarus başga işler üçin gelip bilýär. Meň özüm-ä bärde boljak geljek hepdäň Birinji günden bäşinji güne çenli o ýerde-de bolýan wagtlarym bar, jaňlaşyp bize gelip bilýärler. Nesip bolsa ine Huzur ýaşlaryň ikinji gatynda, ikinji etajynda uly işlere başladyk Türkiýe üçin. Nowruz Halyň gapdaly hökmän suratda geliň. Konkursymyza dowam edip otyr. Hökmän suratda gatnaşyň. Indi açylyşymyza görä goja bir konkursam bizden ýene geljekdir. Öňkä ýüz müň manat baýrak bolsa şu günki indiki geçirjek konkurs iki ýüz-iki ýüz elli müň manat baýrakly sowgatlar. Muny diňe Kerwen şagat etip bilýär, başga hiç kim etip bilenok. Sponsor ýok, zat ýok. Diňe laýk basýaň, repost etýäň. Laýk baseniň ogly bolsun, repost edeniň goşa-goşa ogly bolsun. Janyňyz sag bolsun, hemme bilen paýlaşyň.